Һәм дә галәмнәргә рәхмәт итеп җибәрелмеш пигамбәребез Мөхәммәд Мостафа салләллаһу алейһи ва сәлләмгә изгодагалар, сәламнәребез һәм салават шәрифләребез булса иде. Һәм сез инде, хөрмәтле тамашачылар, сезгә дә изге сәламнәр белән сезне хәер-доалар юллап үтәбез, Әссәләмү алейкүм вә рәхмәтуллаһи вә бәрәкәтүһ дип. Бүгенге безнең сүзләребез багышлана инде үзебезнең күңел чисталыгы турында, үзебезнең йортларыбызның чисталыгы турында һәм дә аңа карата гыйлем кагыйдәләрен өйрәнү, белү турында. Әлбәттә, безнең Ислам дине, Пәйгамбәребез Рәсүл Әкрәм салләллаһу галәйһи ва сәлләм әйтте, Ислам дине ул чисталык дине. Бунияль исләмү галән назафәти, диде. Әлбәттә, дин, Ислам дине чисталыкка нигезләнгәч, аның чисталыгы безнең Тышкы тән чисталыгы гына игътибарга алынмый, ә бәлки күңелләребезнең дә чисталыгын игътибарга күбрәк алына. Һәм дә безнең шулай ук торак урын, яшәү урыннарыбызның да чисталыгы күздә тотыла. Киемнәребез булсын, безнең һәрбарча ниятләребез дә, теләкләребез дә чисталыкка карата юнәлтелгән. Әлбәттә, без бүген гыйлем. Гыйлемсез кеше үзен чистарта, пакълый алмый. Үзенең күңелен дә тазарта алмый, үзенең тормышын да пакълый алмый. Гыйлем белән генә безнең һәрбер тарафтан без үзебезне әдәпле һәм дә үзебезне мәдәниятле, үзебезне кешелекле итеп сыйфатларда үзебезне тәртиптә саклап яшәү өчен дә гыйлем кирәк. Менә ул гыйлем Турында Пәйгамбәрмез Рәсүл Әкрам салләллаһу галәйһи ва сәлләм әйтә, Һәр кешенең күңеле дә ул үзенә карата бер йорт шикелле, аның чисталыгын саклауда кешенең гыйльме белән генә чисталыгы саклана. Чөнки бер йортта әгәр дә берәүнең яши торган урынында эт тәрбияләсә, ул йортка, Пәйгамбәрмез әйтә, фәрештәләр кермәс. Һәм ул йортка Аллаһының бәрәкәте кермәс. Чөнки эт дигән нәрсә ул йорт эчендә ашый торган, йоклый торган тирәдә яшәргә тиеш түгел, чөнки аның бөтен җире нәҗес дип атала, төкерекләре дә, аның селәгәйләре нәҗес, бөтен йортын нәҗескә әйләнеп, фәрештәләр керми. Ягъни чиста булмаган урынга фәрештәләр дога ирештермәгәч, ә инде надан кешенең күңеле дә нәҗес белән тула, нәкъ күңелендәге эт шикелле. Ягъни гыйлемсез хәлдә яшәү кеше үзенең күңел йортына фәрештәләрне кертми һәм инде аның күңелендә матурлык барлыкка килү, тудыру, үстерү мөмкинчелекләре дә булмый. Шуңа күрә дә гыйлем ул безнең дин гыйльме хакында Аллаһы Тәгалә бигрәк тә игътибарга ала. Пигамбәребез Рәсүл Әкрам салләллаһу галәйһи ва сәлләм дә шуңа күрә дә әйтә, ягъни кем дә гыйлем эстәүдә булса, җәннәт ул кешенең эстәүдә булыр. Җәннәткә наданнар кермәс. Чөнки надан кеше гомуми гөнаһлы булып җәннәткә керү мөмкинчелеге булмас. Гыйлем белән генә без үзебезнең ачык юлыбызны җәннәткә мөмкинчелекне тудырабыз. Икенчедән, гыйлем, Аллаһы Тәгалә әйтә, Ул кешене дәрәҗәсен үстерә бу дөньяда да, ахирәттә дә. Менә гыйлем белән без инде үзебезнең якты нур хәзинәсе итеп, яктылыкта яшәү өчен балаларга мирас итеп, без аларны өйрәтә алабыз әдәпкә дә, хәерле эшләргә, изгелек эшләренә, мәңгелек Алланың бәхетенә. Надан кеше ул, үзеннән берни дә, ни дөньяда игелек күрсәтерлек чамасы юк, Ахирәттә дә ул Алла кашында мескен хәлдә, ягъни җугалган хәлдә, адашкан хәлдә һәм үзенең киләчәк буыннарына да өлеш бирмәгән, мирасын тапшырмаган шушындый җугалган бәндә булып кайта. Шуңа күрә дә үзебезнең шушы көннәребездә мәдрәсә бинасында бик матур укыту эшләре алып барыла. Бөтенегезне дә гыйлем алуга, белемебезне арттыруга, Һәм Коръән өйрәнергә, намазлар өйрәнергә һәм әхлак, әдәп тарафында кагыйдәләрне өйрәнергә сезне барыгызны чакырабыз. Шуңа күрә Аллаһның матур тормыш дөньясында без инде бу кадерле энҗе бөртекләре кебек гыйлемнәрне читтә калдырып җугалта күрмик. Аллаһ Тәгалә һәр барыбызга да хәерле шушы тормышта изгелек үзәрендә, акылның камиллегендә,